Şekerim şeker näme iýsem aman galarkam? Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy gündelik kabul edilýän gandymyzyň mukdarynyň iki esse azaldylmagyna çagyrýar. Ýagny, aýallar üçin şekeriň bäş-alty çaý çemçesiniň, ýigrimi bäş gram, erkekler üçin ýedi-sekiz çaý çemçesiniň, otuz bäş gram, kadaly bolup durýandygyny aýdýarlar. Gazlandyrylan şekerli içgileriň bu gabynda dokuz çaý çemçesine golaý gant saklanýar. Bu çäklendirme diňe iýmitlere goşulýan gandy içine alman, adaty ýagdaýda duş gelýän önümleri hem içine alýar, bal, siroplar, miweli şireler. Gandyň adamyň saglygyna ýetirýän ýaramaz täsirleri, dişleriň çüýremegi, semizlik, süýji keseli we rak, düwnük keselleri bilen ýüze çykyp bilýändir. Köp sanly geçirilen barlaglara görä, şekerli içgileriň kabul edilmegi adamlaryň semremegine getirýär. Gant adamyň doýgunlyk duýgusyna böwet bolup durýar we adam gandyň boş kaloriýalaryndan doýman artyk iýmitlenýär. Gandyň görnüşleri. Gant iki görnüşde bolýar. Meselem, Süýdüň laktoza, miweleriň fruktoza düzüminde adaty ýagdaýda bolýan we çaýymyza, şireli içgilere, miwe şirelerine goşan sukroz görnüşindäki gandymyz. Bu görnüş goşunyny, ýagny tebigy ýagdaýda önümlerde bolmaýan gant diýip atlandyrylýar. Keýpiň köklendiriji şekeriň ýaramaz täsiri. Şeker keýpiňi göterýär, bedeniňe düşende edil neşe serişdesi hökmünde täsir edýär. Şonuň üçin durmuşymyzda bir zady begenemizde gantdan dalla gözlemäge çalyşýas. Aramyzda şekeri halamaýanlar hem, islemeýänler hem bilmezlikden ony bol-molsundan kän iýmekleri mümkindir. Ýarym taýýar, taýýar naharlarda meselem çorbalar, irden iýilýän gury şüleler, çörek, Gaplardaky ýapylan batyrmalar ýaly önümleriň düzüminde gannyň möçberi ýokary bolup durýar. Dürli ýurtlardaky alymlar adamlara, häkimiýetlere bu babatda pikir etmäge çagyryş edýärler. Azajyk iýsem bolarmyka? Ýokumlylygy ýokary bolan iýmitleri kabul edýän adamlar üçin, aslynda hem biziň aglaba bölegimize ganny kabul etmek zerurlyk bolman durýar. Şu döwürde biziň bedenimiz ganyň berýän boş kaloriýalaryna mätäçlik çekmeýär. Aglaba bölegimiz açlykdan ejir çekmän, ofis işleri bilen meşgul bolýarys. Gant, ýokumlylygy, peýdasy bolmadyk boş kaloriýalardyr. Ondan başga-da, gant goşulan önümleriň düzüminde ýagyň mukdary hem ýokary bolup durýandyr. Näçe kän kaloriýalary, iýmitleri kabul etsek, şonça-da semizlige bolan töwekgelligimiz artýar we gan keselleriň adam ölümçiliginiň esasy sebäbine öwrülýär. Onda näme etmeli? Alymlar we lukmanlar gündelik kabul edýän gandymyzyň möçberini azaldyp, iýmitlerimize iri süýümli önümleriň, ýagny gök önümler, däneliler, iriýmişler goşulmagynyň durmuşymyzyň uzak we sagdyn bolmagynyň töwekgelligini artdyrýandygyny belleýärler. Mümkin, ertirden başlap emeli ýasalan miwe şireleriniň ýerine miweleri saýlarsyňyz ýa-da çaýyňyza goşan gannyňyzy azaldarsyňyz, belki, ýa-da şekerli gazlandyrylan suwlardan ýüz öwürersiňiz, belki, uzak, sagdyn, agyrysyz, gantsyz durmuşy saýlap almak mümkindir.